Salowmaleýkim gowmy dostlar janyň sagmy otyrsyňyzmy sag aman men şu wagt Aksaraý tramwaý duralgasyndan tramwaýa mündüm we tramwaý duralgasynyň iň soňky duralgasy bolan Kabadaş duralgasyna tarap gidýäs tramwaýdan düşen badyňa ýoluň aňyr ýüzünde göni garşyňda Gaýyga münülýän stansiýa gabat gelýäň. Göni görüşende görersiňiz özüňizem. Bilet barada aýdamyzda, siziň eliňizde Stambul karty bar bolsa, diňe şoň içine şo taýdan pul salmaly bolýaňyz. Onuňam bahasy ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz TL aralykda. Gaty gymmat-da, ýaman arzan eken. Ol hali dostlar galata kulesi. Biz ýuwaş ýuwaşdan Stambuldan daşlaşýas. Ony onda başdan geçirmeler başlasyn. Oň giç bir zat ýaly. Gämiň içine ilki Azat diýip alat eden dostlarymyz üçin gämiň içinem alaýyn şeýdip görersiňiz içinde. oturylýan ýerlerini, zatlaryny biz bu şu wagt ikinji gata çykdyk, ikinji gat ýokardan birazjyk näleň bolsa köp ýer görünýär diýip, muňa aşaky atamma göni girişdi. Ine, dostlar, ýol-ugurymyzdaky adalaryň birine-de geldik. Bu adalaryň iň kiçisidir. Öw adanyň ady Kinaly ada. Siz bu ýerde aýlanyp görüp biljek ýerleriňizi men gysgaça aýdyp geçeýin. Birinji Kinaly ada metjidi, ikinji, üçünji, dördünji gysgaça aýdaňda üç sany hristiýan metjidi bar. Eger aýlanyp görmegi isleseňiz, düşüp aýlanyp görüp bilersiňiz.

we Kapadankaýa diýen bir gaýasy bar. Soňra Aýaýany we Aýaýorgi Garyby diýen iki sany hristiýan metjidi bar. We ýene bir sany muzeý bar. Biz bu adada düşmän ýolumyzy ýene dowam etýäs gämiň üstünde. Gidip barýarkak dostlar men gämiň üstünden adanyň owadan ýerlerini size şunda ýaly kamera alyp bereýin. Görüň, lezzet alyň, dynç alyň. Biziň ýolumyzyň ugrundaky soňky adalaryň biri hem Kaýpeli adasydyr. Bu adada gezip aýlanyp biljek ýerleriňizi ýene gysgaça aýdyp bereýin size. Aýyorgy uçurum diýen hristian metjidi bar. Hüseýin Rahmi Gürpinar diýen muzeý bar. Degirmen burny diýen turistik ýerleriniň biri bar we soňunda Süsli mezarlyk diýen aýlanyp görüp biljek ýerimiz bar. Iň soňunda dostlar biz gelmeli adamyza geldik. Bu adanyň adyndan belli bolşy ýaly Büýük ada, türkmençe, uly ada. Bu ýerde geziljek, görüljek ýerler şulardyr. Adalar muzeýi, Reşit Nury Güntekiniň Güntekiniň ewi diýen bir ýer bar eken. Mela tanamok türkmen özi tanaýmasa. Onsoň Fabiado köşgi bar. Soňra Aýaýorgy diýen e, hristian metjidi bar eken. Olam iň uly dagyň üstünde.

Bu ýeriniň ady mawy restoran ýa görşüňiz ýaly hemme zadyň reňki mawy. Üç ýyl bäş ýyl öň ada gelýän turistleri şular ýaly at arabasynda gezdiripdirler. Ýöne häzir gynansakda gadagan edilipdir. Biziň häzirki duran ýerimiziň hem restorany bar hem-de öz içinde oteli bar.

Naharymyzy iýdik we biraz güýç toplanymyzdan soňra daşarda welosipedler arenda berilýän eken. Özümizde şu wagt iki sany welosiped aldyk. Naharda. Seni bekledim ben.
Düşsem var ya senden.
Biraz wagt welosiped sürenimden soňra adadaky at arabalarynyň näme üçin gadagan edilendigini basym göz ýetirdim.

Bärik girmek tölegli dostlar tölegiň bahasy ýigrimi bir TL eken. Eger gyz bolsaň ýa-da söýgüliňiz bilen gelen bolsaňyz, eee, surat düşmek üçin odanja ýerler bar eken.
Salam aleýkum agşamyňyz haýyrly oglanlar. Ine dostlar, siz üçin ýene bir Aşyklar kafesi diýýär. Aşyklar kafesinde kawy içjek diýýär. Ortasyna içelim şuny nälikkä gowmyka.

Aşyklar nostalji kafe diýo. Ýa bu ýaşuly bar. Mugallym bara. Näme mugallym? Ady ýazmyşyn o adyny aýdyp geçiň. Ýokardaky daýza bar. Şabanyň ejesi bolup oýnaryn. Hany onda biz ýolumyzy uzalym pek. Bu kafenem terk etjek gitjek.

Ýene dostlar soňunda 2 kilometr ýokary gitdik. Geldik. Näme, näme, näme diýip. Ýene sözüň näme bar eken.

Ine dostlar biz şeýdip yzymyza Istanbula Aktaraýa bolan ýolumyzy dowam etýäs. Biziň bu günki adalara bolan syýahatymyz şulardan ybarat dostlar. Bu günki syýahatymyz göwnüňize ýaran bolsa kanalyma goşulmagy we wideoma laýk basmagy unutmaň. Siziň her biriňiziň öýüňiziň jan saglygyny we maşgala abadançylygyny dilemek bilen şu günki adalara bolan syýahatymyzy geçirip gutarýas.